sembra kahle nje kusuka ka the don killuminati the seven day theory ku ri yona album eh ku ri nqambi ya kona tupac shakur simu ro saseka swinene ngopfu ri ni tsakisa loko va kha va hetelela ku ri yimbelela laya ku ha loko va kha va vulavula in all the radio stations loko eh tupac a tiva

i ri loko va vulavula in all the radio stations ku fana na i mani loyo i lil wayne loko a ku mhara mina ndyang loko ni pfula tona a va ni phamelangi na vamakwavo va swi tiva ku hi vulavula ririmi rihi vanhu va hina mm. amukerisa sweswo eka nongonoko khoma ndlela siku ra sweswi awuri ya nharhu ku ya fika awara ya ya tsevu hi swona i awara ya ndzi ku va ka ha ri nongonoko wu va wu lo Oh. ngheniwa Oh. oh se ku ta ta na ku ta ta na feature ya sports hi swona Ka namuntlha hi ta Warren, mi tisela na okay. xikhedze um xa ntlangu wa bolo mi nga ze mi karhateka ni ya swi hluphi kambe swikhedze hinkwaswo sweswiya um a nga hlamuseta ayiki la- na na meti ku swi ta va swi kha swi fambisa ku yini a ku cincanga nchumu loko wa vulavula hikuva ku cincanga nchumu na masungulelo ya kona a ya cincangi hi ndlela leyi ndzi ku pfula nhloko Loko ni ku pfula nhloko eka ndzhenga lowu lexi ni nga ku byelaka xona hileswaku um ku na nawu wa five by five nawu wa five by five swi vula ku loko ku ri ku swi ta va swi nga ri na nkoka endzhaku ka ntlhanu wa malembe u nga heti ku tlula ntlhanu wa timinete swa ha ku kwatisile khomekayi timinete ku bilawa renharhu ka munghana laranene ya fm dina lady major league djs kambe la ka major league djs ku na matwins na kona ne ni kuma na kona matwins

ahee nkata bill gate hambi xikhwama xi ri kona ni loko a swi ndleka hala a va ta ku se i dye mali ya boti i twa ku xurha se hi ku na yena xa yena xikhwama xi yime kahle ene a ndzhaka 27 years va ri swin'we swi vula ku
man bill gate se yi available mani bill eh?
gate va kona loko ku ri ku eh, a swi va karharisangi swa misava va kha va vula va ku um vukati bya bill gates a byi excelangi kumbe byi lava word ivi va ku swi na powerpoint leswi va swi tlaku mara 27 years hinkwayo mandela yi tshame 27 years akhotsweni moya wa vona wu nga etlela hi ku rhula se vona va gwevane 27 years se manjheni va chuchanile uh, mi nge ni vuya mina ni ta na

i vana i vana va fresh mabengcani oh loko va loko va ku vhi dota no kumbexana swi fambelana na timovha ni hina va xinuna ha u twa ku loko ha loko no khoma vhi yini yini yini oh. eh, vidot i muxaka wun'wanyana wu nga fika wu duvuleriwa movha yo karhi oh. ya se na yena loko a ti fambisa hi vidot vidot yi kahle mara loko va za va ku n'wanolekile vhura ah. nga yi Eh? Sula kwini?
Sula kwa tsutsuma ne? heyi a pitori ku kahle Ah, kahle Pitori impela. Eh, u- u tshame kahle ka ndzhenga lowu karhi u langutele leswi taku hi leyi ka mavonakule eh laha hi le- ku- ni nga ku endla nkarhi lowu nga heteki mbilu hi ta va hi kha hi swi languta hi twa leswaku eh kumbexana swi- swa swa endleka kumbexana ku humelela yini na u nge hi twa swona hi swi twa hi ndlela leyi kumeka kwihi leswi eka mavonakule

Ne
hi bele riqingho hi nomo lowu 015 ni va ni va phinda mara va swi twini a va swi twanga kahle a va swi munhu va phinda

hi bele riqingho hi nomo lowu 015 297 1855 nomboro yo duma hi yoho yeleyo hi teka riqingho ra wena hi tlhe hi ku twisa swo kahle ku laya masunguleni ku ve na ku kavanyetekanyana

i fane va tiyimisele ku hatla u dya hansi ku loko se u kuma nkhavi wu tshwa tindleveni a xi twange ta ku yini mara a swi fani
a ku ni mun'wani khoma ndlela ee eh, muti wanga a we u ri ne chofukana chowadza Ah, ndi hone. thank you u nga Ba swi mina kuma u wena pfuniwa yona. U- u nga swi kuma thank you
Ah, mina ni vona ku na n'wana ku la a ku nga za fambisa nyero la baloyi ka SABC one. va ri huma Sorry.
Woman. Va ri lo ngo kumeka ngo na vantshwa va ri wa shift lo gana na feta. shift ne Eh, Ah, yi yi ba pala mara mina lo suka xirhami
Ah, ku na problem.
akasekufume i lo sukanyana xirhami um eh, maramo hi vona um khoma ndlela
sisilindile ina vaboti mi ri njhani awa hi hlayisekile ngo tsaka ku tonga na buti a ah, hi hlayisekile na hina madam mm, ni le ka sabc two ne sabc two Mm. nongonoko
Eish, nongonoko luwa va ri yini va ri sispaza mo ti ti ti ti ti mati va mi gwitsirini ingaku ice block Ah, mi gwitsirele mi gwitsirele riya ra ku

i kwini un'wana a nga kona hi teka un'wanyana hi nga se va truxa ya a ku tekiwe un'wanyana ku na ti-voice box kambe hayi khoma Eh, eh. um khoma ndlela sesindiva ina ku ri njhani hala mulati hala hawa emlati ku right but i come right a hi right ngo vona ya ye mpela joni maxelo kulamla xoxo madala ntsheta ngo sabc one ilungelo lakho ilungelo lakho ne ya vo lexilungu

eh se n'wina van'wanyana mi nga hlamula ku fana na thayini ni keri hi Yeah. swona lava nge ti-expressions sabc 1 va hlamule swona expressions sabc 3 victor mongwe ka mphagano rano leswi humaka sabc 1 Eh. ku nghene hi half 8 na ala un'wana ku chat room ka sabc 1 i ronald kubayi wa le roti va nga lwa na nkosi. sabc 1 speak out eh? sabc 1 speak out nonga letters maluleka mr magic na yo hlamusela daily thetha ka sabc one ha tha ni nukera sbill shem ya ha sbill ni n'wi vone ko tala ngopfu na lava va nga ya va ya retweeta swa yena mm. va swi vona ka no um yi be pala yi nghena yi howile hi swona etine hi cancel tine nkayiti mina ya tlhiko ya kawara liya ya mune eh, kawara ya mune hi ta va kha hi kuma eh, mahungu um kasi sweswi hi vuya ka wena hi tinjhamba timbirhi tinjambo timbirhi ta koho ku na xa xa lawoza na friends with benefits ja rule a fambisana kahle na ashanti always on time a ni kona kona kona ngopfu so mara loko ni lava wa ni kuma hileswaku um eh, ya ni tekile mani loko mi ni lava ni available eh? eh? hileswaku a ah, no ni nga mi endlela plan ni nga mi endlela plan leswiya swa i'm taken but taken for granted ya awa hileswiya swa ku ri eh ni te munhu ni na yena Yeah. mara ni tiani lava un'wani mara mara hi vulavule ni ntiyiso ne eh swa hambana swilo leswi hi hlanganaka na swo laha handle la vana vana swi ka ah no eh u nga zivilela a ni luya munhu wa mina wo Eh. tshika yena i la mina musi nsati ni na yena mara a swi vuli ku na n'wi rhandza hey timhaka hinkwato khume n'we timinete bula awara ya mune hi nghene kahle ka awara ya vumbirhi eka ndzenga lowu laha mina na wehe ya kahle hi karhidyela hi ndlela leyi ku na timhaka laha n'we mi vulavulaka hi sweswi ha vulavula hi Ta- ta barul Eh, Eh, no, ha- Mula ha- Jarul. ha- ha vulavula hi Ja- eh, hi Ji- Ji- jarul um ni twe va kha wata swin'wana swilo swi hlekiwe ni twe fifty cent a kha n'wi hleka ku ya a mi hakeli xibalo n'wini vonani hi yo yini leyiwani or mhaka ya xibalo hi mhaka yin'wana ya ku kumbexani u nga hleka munhu hi ku um swi fana na leswi xitsonga xi vulaka swona ku u nga hlekile xi dya nkava wan'wana makwenu hi ku siku xi nga ta twa ku wa nandziha xi ta nghenela wa wena ivi loko va heta eh, i kona un'wanyana a nga n'wi kanganyisa ah, kwalaha ka ti-social network a n'wi a n'wi landza direct a ku loko matthew a gongondza enyangweni wa wena why i nga pfuli Eh. iva a ni tivani na matthew a ku that's why i nga n'wi hakeli kambe a bibeleni matthew a nga ri the tax man
ya tawu ya masiku mateo mhani n'wi tivi a ku mateo a ni tivani na yena ene a ni tivi mateo la nga gongonda nyangweni wa mina ivi va ku that's why a nga n'wi hakelanga eh, timhaka to hakela ta hlupha ni tiva ku na rin'wana hungu leri khumbaka king munada ra 1.2 1.2 yeah. hambi sweswi mali ya mavhusa va nge i 1.5 i ri wa a nge swi koti yena swa 1.2 yo hakelela n'wana kasi ku karhata yini kwalaya kumbe ko va na lexi a solaka xona a ni swi tivi a ni vuli ku lame marito ma yena no eh. hleketa kumbexani ku na lexi a solaka xona a swi vona ku eh nkarhi un'wana u kuma ku ri swa swa ku ah, mari loyi na hambi ni n'wi nyika one point two yaleyo ah, yi ya makaritini yi nge fiki layi fanele yi ya kona ku namu leyi a yi le hangi ku ringana ya mina 18 minutes past 4 khuza gogo hi leswiya swa ku loko u lava ku ta vona ku a mnandini ya ka nandihen vanhu va swi kota ku cina tlanga leyi ngoma vutisa dj loyi lo ta ku byela Jakarta. na hungu ra kona ri fambelana na Ri swona fa- ku ri fa- hayi. ri- ri fambelana na ndhawu ya vasati kona va hina va fambe na va mamazala va vona Yeah. hina hi te gigini na mikokotela hi vulavo va makhwape- makhwapheni swi vula ku hi mukokotela hi makhwapheni i mukokotela hi ku ya hi ngoma hi ku ya hi ngoma leyi swo sweswo right hi ta va yi kha yi nghena ka lexiya xiyenge laha hi nge u nge u nge ndihanyeli u rhumela email eka sithole bm at sabc co za mhm. ni te sithole bm at sabc co za ivi se u kongomisa hungu ra wehe ko laya e mburisana kahle na swo khasha ku byela leswaku kumbexana u ta swi endlisa ku yini kumbe ndlela leyi fanelaka um mi tirha hi yona hi laha fanelaka ku khensa munhu loyi a nga ku endlela swo karhi um swa nkoka leswi kumbexana swi nga cinca vutomi bya wena evuton'wini bya wena ivi se hi swi teka hi swi yisa moyeni swi nga endleka kumbexani namuntlha ku ri na ku tsekatseka loko ya ka ku ive a twa ingaku ku na bolo a ku ah swi nge endleki ta swi vo siku rin'wana minduku a wa ha vuyi kono bula xikombelo xin'wana ni nga na xona eka eka mixer i ku loko u za u rhumela vuxokoxoko bya wena tiyisisa leswaku um wa kumeka mm. eka nongonoko lowu hi ku siku a wu ri tivi siku na nkarhi a wu ri tivi hi ngo fika ka wena nkarhi wolowo so tiyisisa leswaku wa kumeka a fowunini um loko se hi ta hi ku lava u yingisele kahle khoma ndlela eka ndzenga lowu swi fanele swi yimeriwa ku fana leswi hi yimerisaka swona yeso siku na nkarhi a hi wu tivi a hi swi lavile ku hi ku u nge ti hanyeli um loyi a hi fanele hi hlangana na yena muntlha a nga le ku kumekeni fonini kambe hambiswiritano sweswo hinkwaswo a swi vuli leswaku um kahlekahle nongonoko wo fanele u yima ha ya mahlweni hi dyela na wena ya mahlweni hi tiphina loko ni karhi languta xin'wana xa leswi a ni lavaka leswaku hi eh, hi swi- hi swi- hi swi khumba hi nga se ya kule Ah, hi i timhaka swihi ta i timhaka ta Twa va ku covid-19 covid ah ni Yeah. swi tivile Tima- Hey, tima- covid Ti- timhaka ta covid-19 hi to leti ni lavaka ku ta ku hi tikhumba covid e to kundla yini hi timhaka ta covid va yingiseri ti ni karhisini mara yo na hambiloko karhalisa ne Eish. a yi ku byela ntiyiso a yi yangi helo timhaka ta covid ti ni karharisa hi mhaka ya ku se manjheni swi fana na na ndengani wa siku na siku hi leswi leswaku sweswi mina we hi vulavulaka ne Yeah. um holobye wa swa rihanyo laha tikweni dr zweli Zweli mkhize Mkhize, mm. u hlamusela leswaku afrika-dzonga um ku- ku hlamuseriwa leswaku a a yi khumbeki ngopfu hi variant leyintshwa leyi nga ko- leyi nga ku karhati na Yeah. india liya ya b dot one dot six one seven laha va hlamuselaka leswaku um sweswo a swi vuli leswaku wo fanele hi lekelerisa mavoko hi tshika hikuva hi ku leyiwani a yi hi khumbi hina hi endle nchumu va le ku tirheni ma- hi ku- hi ku- hi ku hetiseka vusiku na nhlekani va kha va languta leswaku eh, i yini lexi kumbexana va nga xi endlaka eh, hikuva va s- va- va va- va tiyisisa leswaku na loko yo tshuka yi hi fikerile em, yi nga hi khumbi va hlamusela leswaku eh, na ti-plane kumbe swihahampfhuka leswi taka swi huma e- em- emadorobeni ma ku fana na- na- na le- na le- na- na- na- na le india Yeah. va tiyisisa leswaku va tlhoma tihlo swinene eka vanhu lava fambaka va kha va suka le ku endliwa swikambelo ku tiyisisa leswaku a va na yona um na lava lava ku testiwa eh, va testiwa ko ntombi liya yi nga suka a india yi testiwa yi testiwe tolo swi kumeka na ku loko a ha ri india a yi vulangi ku positive loko a fika haleni loko va n'wi kambela swi ku positive swi boha ku manjheni xihampfhuka lexiya vakhandziyi va kona hinkwavo um va va gogela lomu ko karhi ingaku na vona va ta va kha va va kamberiwa va tlhela va byeriwa na ku eh i va hu lavawani va nge eh, leswi ku cincaku nguva swi lava lavaya va ti-asma va mavabyi lama mo ka ma nga tshunguleki lava mm. vabyaku cancer high blood pressure diabetes eh na vuvabyi bya mbilu va ti hlayisa hi lakukulu hi ku ku khohlolanyana i ngo vhe i twa hi nga ku se manjheni i na covid makume mbirhi nharhu timinete ku ya ka awara ya ntlhanu xuma xaxeli Eh, lindi bo hlabelela la kwala ka nopkiri a ri ra ko
ta mi pfaka xigiya loko mi vuya mi ta londza a ni ni mi byerile ku xeli mbilu ya yana i 16 gig oh.
a ni nga yi twisisi ku mhaka leya xigiya eh yi ta yi sukela kwihi so yi le ka ti-terms and conditions ta ha Eh, suka mhaka leya ku se na mi byela ku n'wana wa mina Eh, i 16 gig eh, oh, ene 16 gig yi chela vuxokoxoko bya ku tala hey. se loko yo hamba yi- yi yi ku memory full mu ku mi lava mi lava xuma xa n'wina ni ta mi faka no bukiri e Ah, makume mbirhi makume mbirhi na ritiminete ku ya ka awara ya ntlhanu se na yi kuma ku no kiri yi huma kwihi me na wena le ndiva hi le ku dyeleni kahle ka ndzhenga lowu hi ta va hi kha hi hambana na wena ndha nkarhi lowu nga hete kumbili mara u nga hi ku phindanyana hi nghoma u cinanyana ka hi suka hi ku lahelenyana
hosi leyo lungha va ku mavondzo a ma hakeli impela a hi swona sweswiya swa ku loko um i posta xinepe

Eh, xirhokwana xi nga kwalano a xi ta xa tisemende timbirhi
semende semende timbirhi ti nga heta yindlu a hi vule ku ku nga akiwi tiyindlu yeah. mara hi nga pimanisi swilo swo ka swi nga fambelani na ku na ku handleni ka ku fambelani ka swilo ne swilo leswi so um u kuma leswi vo va nga ku swi endleni sweswi we ka swo hundze khale ene wa va bela nghozi kumbe wa ha ri na nkarhi ti byele ku i ta ba hi kan'we i tlhe i n'wi hundza a hi fikise mafasitereni cedric tsonga boy u tshame a va Yeah. hlamula van'wana va va ku yini eyi ku na tintangu tin'wana ta yena na mina ni ve ni ku yi mathayere mangani ma no ti ti tintangu tisuti swibajani Yeah. Mm. eh tijini ta cedric eh na hinkwaswo hi leswiya swa ku swi vave vanhu vo tala va za va ka "Ah, i ni ndhawu va nga xavi movha A ku ene mina- loko u a swi ku- xavisa swi nga aka yindlu Eh, swa ku aka na swa ku aka na swithu Yeah. na hinkwaswo mara leswi a va vula swona va ku a va ku hi ni ndhawu va nga xavi movha Yeah. se nhlamulo ya kwayiku a ku ri ku eh, hayi ku movha wa noka ni nga wu lavi Mm. mara a ni na ntirho na wona sweswi hi kumelele ku ni chika xihahampfhukeni ni Ya. va ni yimele hi xin'wana xihahampfhuka amen halala we cedric ene u va a kha a nga hembi i va nga hembi ene um va n'wi landza hi movha yin'wana ni loko yi pfula yi yimisa khehele yi ku i eh. ivi a nghena nkarhi wun'wana yi pfula ra ho loko ri vanti ri pfula ri pfula ri ya mahlweni ra ri pfula ri ya ndzhaku mi njhani se siluxa eh, maxava makavichi mpela mi nga tshika timhaka ta cedric eh, khume nkombo timinete ku ya ka wara ya ntlhanu hina a hi huma hi khoma ndlela ri nge si tlomuta dyambu a vuya mundzuku ne hi vuya e a hi vuyi mundzuku ya hi ta vuya mundzuku a swi na mhaka na ku ntlangu exikarhi ka ttm na kaizer chiefs wu ta hela njhani mindzuku Vinyi va hi swi to kipa. vuya ya vinyi va swi kipa mindzuku hi to vuya ivi hi tiphina ku antswa mahungu ya ta landzela endzhaku ka tinjhamba timbirhi leti